E whai ake nei, ko ngā kōrero, ko ngā hītori, ko ngā whakapapa o ngā rangatira, o ngā tūtohu whenua i tapaina e ngā kāwai hekenga o te waka o Tainui, kia kore e mimiti te puna o te mātauranga, kia hoki anō ai ki taku taioretanga. He pae rangatira, he pae kōrero, he pae whenua, pirongia te aroaro o Kahu.
Ko Tainui te waka, ko Hoturoa te tangata. Nō reira me tīmata pea ki reira, Mō tēnei rohenga pirongia maunga i Hawaiki rānō, ko Whakaotirangi tērā. E ai ki ngā tūpuna, tēnā wahine, he wahine mana. Ki ētehi o rātou he nui atu te mana o Whakaotirangi i tō Hoturoa. Ko Hoturoa te tangata noa iho, engari te mana o muri i a ia, i a Whakaotirangi. me ngā moemoeā i moemoeātia i ana mātua, mōna ake, ā, i te mea, ā, i roto i a rātou te moemoeā, koia te whakaotinga o te noho a te whānau ki Hawaiki, te rangi whakaoti. I tā rātou noho ki riro, i whakaoti rangi, ka pakeke haere te, te tupuna nei, ā, koia me ōna moemoeā, Ko tētehi o ngā moemoeā rā, mō te rangi e whakaotitia ai te noho a ngā tūpuna ki Hawaiki, me te haere mai ki Aotearoa. Ko tana moemoeā mō Rarotonga, ka ū te waka ki reira, ko tētehi o ana moemoeā mō Kāwhia, he wāhi maku nui te kai, Tēnei wāhi moemoeātia ai e Whakaotirangi, he maunga i tūātu o te moana, he āhua rite ki ngā maunga o te wāhi kāinga. Me te moemoeā, ka ū te waka, ka tū ki tētehi hiwi o runga kē atu o te ūnga o te waka, Ā, titiro atu ai ki tua o te whanga, ka kitea ētehi māunga e rua, pēnei, e, ko ngā ingoa o aua māunga ko Te Owī, ko Te Owā. Koinei ngā kōrero a ngā, ngā tūpuna e moemoeātia ai e Whakaotirangi i Hawaiki rānō. Ka haere mai, Ka ū mai te waka ki Kāwhia, ka kitea te maunga, te rārangi maunga āhua rite ki taua rārangi i te wā kāinga, me te titiro atu mai tētehi hiwi ki tērā pito o te whanga ka kite ai ēnei, Haere nei koe ki taua wāhi ka kitea ai e koe ēnei, ā, ko tētehi ingoa ko Te Owī, ko Te Owā, kei ētehi ko Te Wīwī, ko Te Wāwā, Kia pātaitia te tangata, oh, kei whea mea? Oh, kei wīwī, kei wāwā. Kei tētehi wāhi, kāore i te mōhiotia i tēnei wā, ā taihua ka kitea. Nā, he pērā rā ēnā kōrero. Ka wehe mai a Tainui, ko Hoturoa te tangata, ko Ngatoroirangi, ko ērā kōrero mō reira, engari i te mea kei te hāngai tonu ngā kōrero ki Pirongia, he kōrero nō tērā, mō tōna wā. Ka au te waka ki Tāmaki. Kei reira ngā kōrero mō Te Puke o Tara, mō Mārama ki Kohura, koe rā kōrero katoa. Me hā mai tāua kia. Hoturoa, rāua ko Rakataura, Maniapoto kōrero, kāore a Rakataura i haere mai mā runga o Tainui, i haere mai kē mā runga o Pane Iraira. Karamoemo me, i haere mai mā runga i te Dolphin, engari i haere mai mā runga o Pane Iraira. I Hawaiki rāno, ko rāua mō te tohe, mō te raru, e au, whakapae ana tēti i tētehi mea, ko tētehi atu e whakapae ana i tētehi mea ki atu. Nei. Ko tau āhua o Rakataura rāua ko Hoturoa. Tānga mai ki, a, ki Aotearoa nei, ka tūtaki anō rāua ki rātou. A Rakataura me tōna tira, a Hoturoa me tōna tira, ka tūtaki ki te wāhi e kīia nei ko Karanga-ā-Hape tēnei wā. Nā, ko Rakataura he hape. Nā, a pigeon toed, ni? Nā, ko Rakataura he hape. Nā reira ko tētehi ingoa ōna ko Hape. Ko te whakapae a Rakataura, a Hape, rātou anō mōhio pai ana i te wāhi me ū te waka, me tau te whānau ki taua wāhi rā. Auaua te ō wī, te ō wā, me te rārangi māunga ō muri me te whenua. Maku. Ka tohe rāua ki reira, kātahi te karanga a Hape ki a Hoturoa, Haere koe mā, mā mua, mā runga o te waka. Ahau ka haere mā raro, ko au te tuatahi ki reira. Ki karanga a Hape. Ki tā mātou kōrero koira tērā wāhi i mea ai, ko karanga Hape Road e mōhiotia nei tēnei wā ko Kei Road. Ka rawe pai ki tērā Kei Road, me me mārama ki te te kaupapa i whakaingoatia ai taua wāhi raka ki te Karangahape Road, ā, ko te Karangāhape. Nā reira ka heke mai a Kara, a Hape, ka haere mai Hoturoa mā te moana. Haere mai ana a Hape me te te whai i ngā tohu I moemoeātia ai e Whakaotirangi mā, e ngā mātua, ā, i ētehi wā kāre i tika te haere. Nā reira ka puta mai tētehi pītoitoi, timotimo ki te pāpāringa o te kaumātua nei kia hoki pēnei mai. Ka haere pērei atu, oh, taihokoa, kua hē, kātahi ko tētehi pīrairaka. Ā, mai te. te timo mai, te whakatika i te haere a te kaumātua, nō reira he taniwha pea ēnā hei hea kaiārahi, kei āwhina i a ia kia haere tika mai ki tēnei wāhi nei. Ka tae ki te, oh, ka rau mō Kiwhea, inga, ka kitea e ia tēnei rārangi māunga, me te mānama ki a ia ki kō atu, ki tua atu o taua rārangi māunga, te wāhi i moemoetia ai e ngā mātua e Whakaotirangi. Nā reira ka tapā e ia taua wāhi raka ko Te Pae Whenua. He pae o te whenua me piki e ia ka tau pai ai ki te wāhi i moemoetia ai. Ka tae atu ia ki reira, ka hīkoi haere ki ētehi, ka mahia e ia tētehi tūāhu ki runga o te wāhi e mōhiotia nei tēnei waka o Te Ahurewa. Nei. Hei whakamoe miti wāhi whakawhetai e a koe rā tūāhua o aua wā. Ka haere te mahi i ngā mahi e tika ana hei mahi mā te tangata. Kātahi a Hoturoa mā ka haere mai mā runga o te waka, ka ū mai te waka, ka kitea i roto i ngā onepū ko aua tapuwae, he hape. Tētehi o ngā wāwae, ko Mārama ki a Hoti Rōma, oh! ko Rakataura kē te tangata. Nō reira, ki a mātou, haere nei koe ki Pūrekireki, ka kite e a koe, ā, ko te pou whakairo, te whakairo o runga o te kua, ko Hoti Rō tērā. Engari mō runga o te wini o te matapihi, ko Rakataura. Nē. Ā, koia te mea mana, koia te mea wairua. Ā, ko ērā tū āhua o roto te whakaaro ki tēnā tūpono o tātou. Nā wai rā, ko taua tohe tonu ki roto i a rāua. Hako pēhea, he tohe, he raru raru, tahi whakatupuranga, rua whakatupuranga, toru whakatupuranga, tupuranga tuawhā, hotu roa, hotu ope, hotu matapu, hotu awhio, Ko tā Maniapoto whakapapa tēnei e mārama ana au ki ahau ko ētahi o Tainui kāore mō te hotu tuawhā. Hotumatapū Ue Ka moe a Ue i te mokopuna a Rakataura, i a Kahu. Kei ētahi te whakapono ko tana ingoa ko Kahu Rere, ki a mātou ko Kahu Peka. Kua kite au i tētahi pukapuka nā te pāpā o Phil Crown. nāna i tuhi, i roto rā ko te, te ingoa nei, Kahu Pekarere. Kei au āhua o te, kei tēnā tāna kōrero, kei tēnā tāna kōrero. Nō reira ka rau i te mea, kei ahau te kupu tūturu, kei ahau tētehi kōrero i rongo rā au mai aku mātua, mai aku tūpuna, whiua ki roto i te, te kete hei whakaaro mā ngā uri whakatupu. Ka moe a Ue i a Kaupeka, ka puti ki wako tā rāua tama ko Raka. Ka pakeke haere a Raka. Ka rau moho ana me me he tamariki anō a Ue rā o Kahu, engari koirā anō taku, taku mōhio ko Raka. Kātahi a Ue ka mate. Ka nui te ongeonge o Kahu ki tana hoa tāne. Kātahi ka pā mai ki a ia tētehi mate kino. o roto o te wāhi o te te whare tangata i reira tana mate. Tēia ka ka whakaaro tēnā pea me haere au ki tua whenua te kimi rongoā māku. Ka pikia mai eia te pae whenua. Ne. I a ia i runga i te pae whenua i Waiwhakaata ka puta mai tētehi toto Piro rawa atu i a ia mai tana aroaro, ā, ka mutu ka mea ia, Nō reira ka tapā e au tēnei wāhi, ko Pirongia te aroaro o Kahu. Ka horoia tōna āhua ki ngā wai o Waiwhakaata, ka kaingia e ia te koromiko. Tētehi o ngā rongoa i kitea e Kahu. Ka haere mai, ka haere ki Kakepuku, i reira pēnei te puku o te kōia nei. Ka mea ai, Kakepuku o Kahupeka, tā mātou kōrero. Ka haere atu ki te kāwā. Ko te kāwā he ingoa tawhito mō te māra kai. Engari tēnei kāwa ehara i te māra kai, he māra rongoā. I reira ka, ka kohia e ia ngā rongoā i kitea e ia, ka mahia mai ki kāwā. Mō munu o te, te putanga mai o te ira tangata. Ko ngā maunga ērā, ko ō rātou āhua, he āhua rite ki te tangata. Nō reira ko Kakepuku tērā, te kāwā tērā, He maunga tāne. Ko te wahine a Kakepuku, ko Puketarata. He ingoa o rātou i aua wā. Koinei ngā ingoa mōhio nei tātou i tēnei wā. Ka pai te noho tahi a Kakepuku rāua ko Puketarata, tae ka pohane mai a Te Kaawa ki a Puketarata, ka puremu. Ka kitea e Kakepuku te puremutanga o tana hoa, kātahi ka whakaaro, Tau kurie. Ā, ka tīmata te hīkoi ki Kāwhia kia horomia, mate rawa ki roto i ngā wai o Kāwhia, ēngari he āweke te haere a tēnei kaumātua. Ā, kāore i oma atu, ā, he ao eke, ao noa, kua mau ia ki taua wā i atu nei rā ia i tēnei wā. Ka kitea mai e Puke Tarata te nui o te aroha o tana hoa ki a ia, ka aroha atu, kātahi ka tukuna tētehi kapua Ka tau ki runga i te panepane o te te maunga nei o Kakepuku. He tohu tērā ki a mātou tātou o te takiwā, ka ua. Kia tau rānō tētehi pōtae ki runga o kapua pōtae ki runga ka ua. He tika tonu. Ki te ana koe i te ooh, kaua hei whakairi ngā washings. Whakaarotia e tō haere ki te mahi i ngā mahi e tika ana hei mahi māu, ka ua. Ka aroha atu a Kakepuku ki a Puketarata. Kia mōhio mai koutou, nā, nā Hēnare Tūwhāngai tēnei kōrero. I rongo rā au i tētehi o ngā hui Te Kōpua. Ka tukuna he puna wai, ka tukuna e Kakepuku ki a Puketarata. He wai ka haere, ko te ingoa o taua Aua iti nei, ko Te Ure o Kakepuku. Haere nei ki ta noho. I roto i taua wai nei, he tuna, he whero te ahua. Ko te tatea, ko nga tatea era o Te Ure o Kakepuku ki ta noho. Kua kore katoa taua kai tenei wa. Ko Train ia e ngā kaipāmu Pākehā taua takiwā katoa. A he awa manga whero e rere nā ki reira, ēngari kāore i te kite aua kai, aua tuna whero, tēnei rā. E ai ki a, ki Uncle Henry, tāna tamarikitanga, he pērā rā. Kātahi taku kōia, ka kata, ka kite, e koro, He aha? Ka pēwhea te kai i aua kai nei? Anise, ka mea, Oh, he kai, me kai. Engari me ngoto. Kātahi i te kaumātua ka mea, Haere mai. Haere mai nei. Aua āhua ngahau o roto o taua hunga kaumātua i ērā wā. Tērā rānō, ko Pirongia tērā, I aua rā nō mua noa o te putanga mai o te ira tangata, he tāne, he tāne ki a mātou, e ai ki a Ngāti Korokī, ka hukura he wahine. Ā, tae ope tērā kōrero, kei te kōrero au i ngā kōrero a aku mātua. Kātahi ka tono a Pirongia ki a Tongariro. ki tana tuehene hei wahine māna. Ka whakaae mai a Tongariro, ka hae mai a Taupiri hei hoa wahine mō Piungia. Ko ā rāua tamariki ko ngā hākari mata. Ngā maunga e mōhio nei tātou i ēnei ira. Ā, he ngono tēnā tihi Nō tēnā hiwi, nō tēnā puke i ngā wā o ngā tūpuna, engari ēnei rā ka rite, o warewaretia pea. Ā, engari ko ēnā tamariki ēnā, tae ka, ka kino te māuiui o te kuia nei o Taupiri, kāore tana hoa mō te āta manaaki i a ia. Kei a Maungatautari te kōrero, ko Maungatautari te tāne, Ko Pirongia te wahine. Tērā pea i mau kea a Pirongia i a Mangatautari, he aho karakawau i reira i taua wā, karau mōhio te tika te hē rānei o ēnei kōrero, ā, engari he mārama kāore a Pirongia i āta tiaki i a Taupiri. Tae ka tukuna e Taupiri tana karere, tana kurī kia haere, Ki a Tongariro, ka tukuna mai e, e Tongariro, te wai hei waiora, ā, mō tana tuahine. Ki ā mātou tūpuna, te tikanga kē ia me haere mai te wai mā Pirongia. Titiro ahau ki tētehi mapi, oh, poto ake. Te haere mai mā Pirongia, e haere pērā rā, o, e hia mano tā, māero te tawhiti atu. Engari, ngā kōrero a ngā tūpuna, kāre pai te tuku mā Pirongia kei haukotingia e Pirongia, ka raruraru tonu te tuahine. Nō reira, tuku pērā atu rā, ā, mōhio koutou te kōrero mō te tahuti, ka. Haere pērā atu kē ki te Tai Rāwhiti, ā, nā te kurī i whiu mai kia hoki mai kia Taupiri. Ka whakaorangia a Taupiri ki tana wai ora, ā, ka rere atu te wai ki te Moana nui a Kimi. Tērā kōrero rānō mō tēnei maunga mō Pirongia, me Waikato. Hoi no me hoki pea au kia Kahu, Kahupek. Kei a Ngati Rere ahau tētehi kōrero mo tēnei wai mo te wai pā, me teingoa. Haere nei koe ki Pekepekerau, ki Pureora, te puna puta mai ai te awa, te awa iti ka awa nui atu, kei roto te ngahere o Pureora. Ka kuhu te wai ki roto ki tētehi ana, ka haere mā raro o te whenua, ka puta mai. Te putanga mai, ko te, te rongo i te pa! Ne? Te pa! Nā reira ki tā Rereahu kōrero i wai pā ngia ai tēnei aua nei. Engari kei a mātou tētehi kōrero anō. I te mea ko ētehi o aku tūpuna nō Rereahu, nōku tērā kōrero. Ka hoki mai au i tēnei taha kia pirongia atu nōku anō tērā kōrero, ā, nō reira me kōrero tēnei wahine nei, a Kahu, me tana tira, haere iho nei te waiwhakaata. Kātahi a Kahu Ka rere, ka oma. Ā, ko te karanga tana o tana tīra, Hei, hei, hei, he aha? Ē, ka mea atu te kōia, E ō mā, kāre koutou i te rongo, kei te rongo au i te pā o te wai, e pā nei ki ana taha, tahata. I tana haere i roto i te ngahere, ā, ka tae atu ki te awa, ka horoi aua awa o aua wā ki a mātou, ko tērā takiwā koirā te waipā e rere nā ki taua takiwā ki Pirongia.